Għal ħajja mimlija immaġinazzjoni u b'ċelebrazzjoni ta' dak li għamilna Maltin, l-unur għall-karriera artistika jmur għand Trevor Zahra.
F'isem il-Kunsill Malti għall-Arti nilqagħkom għal din it-taħdita ma' Trevor Zahra, ir-rebbieħ tal-unur għall-karriera artistika tal-Premju għall-Arti 2025. Grazzi Trevor tal-ħin. Grazzi lilek Ray. Ikolli nammetti li il-fatt li qed nintervistak b'mod uffiċjali jiena u inti konna ħafna taħditiet. Mhijiex ħaġa faċli, il għaliex għalija, ħajkolli nammetti l-bias tiegħi ġifieri. Il għaliex ehm, barra jlen il-konsidrak bħala superstar. Xwaħda dik fil-lingwa Maltija. Ehm, aħna ħbieb, dimna fl-imkien. Ehm, u ftit il-tqajt ma nisbħalek li album u moħħom tanti għaw miftuħa l-proċessi ta' ħaddieħor. artistiċi li nħossni ċkejken ħdejk. U dan forsi jiġi mill-fatt ukoll li jien tul ħajti kollha issa li ħana laqt 58 sena. Qatt ma niftakar ħajti mingħajr Trevor Zara. Xi ġmiel. Inti ġifieri imxejt kull sena ta' ħajti miegħi permezz tal-kitba tiegħek. Qatt taħseb fuqhom dawn l-affarijiet? Eħe, meta niltaqa' ġieli ma' personatjiet bħalek u anke eks studenti tiegħi u jgħiduli kemm it-tfulija tagħhom kienet marbuta mal-kotba tiegħi, ngħid, swejt għal xi ħaġa għall-inqas, għall-inqas. Għaliex m'hemmx isbaħ naħseb milli tagħmel it-tfulija kkulurita ta' ħaddieħor. U l-kotba għandhom dal-faxxinu għalija jiena, illi mhux biss hi storja sabiħa, mhux il-ktieb sabiħ, imma li sar parti minnek. U meta nqallbu l-kotba li qrajna meta konna żgħar aħna, mhux l-istorja tal-ktieb naraw, l-istorja tagħna. Għax naraw lilna nfusna f'dak li qrajna. Niftakru fejn konna, x'għamilna. Anki xi rwejjaħ xammejna dik il-ħabta. Jiġu kollha, jiġifieri l-ktieb isir parti literalment mit-tfulija kollha tagħna, mill-passat tagħna, mill-imgħoddi tagħna. Għalhekk għalija l-ktieb huwa għandu post f'ħajjitna li l-ebda ħaġa oħra ma tista' tieħdu.
Il-biċċa hi li tant huma qawwijin dawn l-emozzjonijiet jien għalija meta meta mmur lura fit-tfulija tiegħi. Meta jiena niftakar qas biss kellna televiżjoni d-dar. Aħna sewwa.
Il-ktieb kien id-dinja li titlaq u timraħ fih. Ġifieri kellna l-librerija viċin id-dar tagħna. Litteralment qrajtha kollha din il-librerija jien. Ġifieri niftakar il-ġurnata li dħalt u qgħadt u ndur indur indur biex infittex ktieb x'naqra u ma kienx hemm ktieb li stajt li stajt naqra. U l-kotba bħal Bulena tad-Deheb, Concetto Marenton. Kienu għalija, rajthom darba da, da kont naqrahom reputatament. Jiġifieri insib lili nnifsi m'għandix nagħmel u nerġa' naqbadhom u kull darba niskopri xi ħaġa ġdida. Il-qawwa tal-ktieb u l-kelma hija inkredibbli. U jien inħoss mhux hekk biss, bħalma l-unur li aħna tajnika l-karriera artistika u semmejna kif inti amalgamajt u daħħalt il-kultura Maltija, l-istejjer Maltin, dak kollu li tħoss, ixxomm, tmiss fil-kultura tagħna, rnexxilek tinterpretah permezz tal-kelma.
Fit-tfuliti jiena kont naqra ħafna. Imma kotba ta' tfal bil-Malti ma kenniex, kif tal-iskola. Il-famużi ġabra ta' art. Kotba mill-isbaħ. Għad għandi s-set kollu jien hawnhekk. U ġieli nagħmel bħalek narġa' naqrahom anki issa. Imma kotba miktubin appost għat-tfal bil-Malti ma kienx hemm. Niftakar jien naqra ħafna kont imma kotba tal-kbar li kienu ħfief. Jien naf ta' Ġużè Galea, żmien l-Ispanjoli, raġel bil-għaqal, Nix dawk it-tip ta' kotba. U kont naqra ħafna wkoll il-pożiji. L-iktar ta' Dun Karm. U ma nifhimhomx. Imma nissaħħar wara l-kelma. Qatt ma ninsa meta kelli forsi dawk l-erbatax-il sena, issa ma kontx għadni żgħir żgħir, u missieri qabadni naqra, qabadni qed naqra, il-pożja Lil Jien u Lil Minnu ta' Dun Karm. U missieri qalli, X'int taqra hemmhekk, dik ma tifhimhiex. U jiena mill-preżunzjoni tal-adoloxxenza għadtlu qed nifhimha kollha. Ma kont qed nifhem xejn. Imma qed nissaħħar wara l-kelma. Għax il-kelma għandha wkoll dan is-saff partikolari, għandha is-saff li mhux biss li qed tikkomunika għax hija l-kelma, imma anki l-melodija tagħha, l-ġmiel tal-kelma tagħha. U jien Dun Karm għadu jinħobbu sal-lum, għadu fixxinani, u għadu validu sal-lum. Jiena min jaħseb li Dun Karm qdiem, Sejjer żball, Duncar ma qdiemx. Għandna kunċetti oħrajn illum, daħlu saffi oħrajn, ma jimpurtax, imma għadu għadu għadu validu. Allura meta mbagħad kbirt, bdejt ngħid nixtieq li t-tfal intihom kotba miktubin għalihom apposta, u mhux miktubin biss, anki l-preżentazzjoni. Għalhekk jiena kont nixtieq nagħmilhom bil-kulur, il-qoxra għall-inqas dik il-ħabta tkun il-fond kbira biżżejjed u l-istampi ġewwa. Semmejt il-Pollena tad-Deheb, Ray. Nħobb insemmi dan l-aneddotu żgħir jiena, illi dik il-ħabta pubblikaturi qas kellna. Mela ktib trid tagħmlu inti, trid tiffinanzjah inti, tqassmu fil-ħwienet inti, il-proofreading tagħmlu inti, tagħmel kollox inti ġifieri. Bit-tajjeb u bil-ħafna ħażin tiegħu. U niftakar kont fissajt irid nagħmel qoxra sabiħa. U l-qoxra kienet ġiet tiswini paga ta' xahar. Paga ta' xahar, 50 lira Maltin, jagħtik il-ħabta daqshekk kelli bħala teacher, 50. U hekk ġiet il-qoxra biss dan. Sħabi kollha bdew jgħiduli, miġnun inti ħa tonfoq daqshekk fuq qoxra biss. Imma kont iffissat irrid ktieb nixtiequ jkun attrajenti, li t-tfal joqogħdu biha u jgħidu iva dak ktieb tagħna, mhux tal-kbar. Għax sa dik il-ħabta kienu jkun hemm il-qoxra kienet tkun it-titlu biss, forsi xi stampa m'għandha x'taqsam xejn li tkun blokka minn xi mkien ieħor. għax kollox kien ċomb, u kien l-ewwel darba li kont ħdimt bil-qoxra offset. Imma ġewwa kien letterpress. Kont għamiltu l-Union Press niftakar dik il-ħabta. Imma insomma, u kien għamel suċċess. Mhux għax kien xi ktieb speċjali, għax fit-tellieqa kien waħdu, għar bil-fors ħal ewwel u qed itellaq waħdu. Ma kien hemm xejn iktar. Imma insomma, minn hemm l-hemm bdejt miexi mbagħad.
Għatlek li se tkun diffiċli għalija nistaqsi dan mistoqsija għax kull ħaġa li qed tgħidli jien qed immur lura u nagħmel il-konnessjoni mas-sensazzjonijiet, ġifieri il-ktieb jien il-Punella tad-Deheb. Kont fil-fatt inmisslu u nmellistlu l-qoxra daqs kemm kien eh, xi ħaġa prezzjuża għalija. Semmejt meta kbirt, tgħid tikteb. Kont żgħir ħafna. Kelli 23 sena dik il-ħabta, meta ktibt meta publikajt eh, il-pretendent. Meta ktibt saqsejtek? Meta ktibt, kont ċettom barton ktibtom, kelli 14-15 sena dawk, meta ktibtom. Kont għaddi l-iskola, kont ċi form for, jew xi ħaġek. Kont ktibtom fis-sajf niftakar. Imma ppubblikajthom wara l-Pulena mbagħad. Kienu dehru l-ewwel darba Concetto Benetton fis-Satar. Ekku.
Mit-tieni edizzjoni tas-Satar bdew jidhru mit-tieni, mit-tieni edizzjoni kien jeditja Mario Azzopardi, il-Mulej. U iftakaru kien ħajjarna qalli nippubblikawhom ta' dawn nippubblikawhom bdejt impinġa ġa fihom. Mhux l-istampi li hemm fil-ktieb kienu għamilthom għal satar, xi ħaġa ta' malajr. U kuċċettom Arinton kienu kollha frott. L-aneddoti li kienet tgħidli n-nanna. Fuq nannietha. X'kien jiġri għal t-tija ma nafx xiex u n-nannu ma nafx xiex. U tant kien jaffaxxinani dak iż-żmien hekk, dak iż-żmien ta' bejn iż-żewġ gwerer. Malta mingħajr elettriku, Malta bla karozzi, Malta bil-bini kollu b'sular wieħed, Malta bl-għelieqi. Tant kien jaffaxxinani dak iż-żmien jiena. Illi kunċettom minnhom twieldu minħabba f'hekk. Ħafna tfal jistaqsuni fl-iskejjel, kien jeżistu kunċettom Barrington? Ngħidilhom kien hemm ħafna kunċettijiet u ħafna marintonijiet li fuqhom bnejt imbagħad jiena dawn l-istejjer. Kittieb, edukatur, illustratur. Fost affarijiet affarijiet oħra, id-dawl li forom. Kollha artistiċi għax nistgħu ngħidu li biex tkun edukatur trid tkun daqra ta' artist, li jrid ikollok l-ewwel nett il-kapaċità li titkellem u tuża l-kelma u isek qed tagħmel performance biex teduka. Le? Għenu lil xulxin, qatt kienu jikkumbattu ma' xulxin xi ħaġa li tagħmel iżjed minn oħra għax kont tħobba jew irnexxilek tul il-karriera tiegħek tamalgamhom b'mod Jien naf li għenek tikber u tiżviluppa. Dawn huma kollha naħseb jiena parti mill-jigsaw puzzle. Għaliex kif għedt inti l-ewwel nett għalliem. L-għalliem trid tirreċta l-ħin kollu. Mhux bħal ma tirreċti inti ta' b'mod b'mod medjokri ħafna. Fuq qed nitkellmu.
Imma imma imma imma trid tirreċta fil-klassi l-ħin kollu trid tirreċta. Trid tirrabja bla ma tkun irrabjat. Trid tidħak imma bla ma tagħti l-kunfidenzi żejda. Jiġifieri l-ħin kollu tgħaddi minn dal-affarijiet. Issa jiena hawnhekk, forsi mhux kulħadd jaf, jiena bħala għalliem kont għalliem tal-arti. Għallimt il-Malti wkoll għal ħafna snin. Imma primarjament kont għalliem għalliem għalliem tal-arti. Dawn kollha fil-kitba għenuni ħafna għaliex? Għaliex meta bdejt nikteb għat-tfal, mod speċjali għat-tfal iż-żgħar, Dawk li sħu mill-picture book, fejn l-istorja qed ngħidilek kważi iktar bl-istampa milli bil-kitba. Ara hemmhekk għenuna ħafna l-fatt li qed inpinġihom jien. Ħafna drabi kont l-istorja ntellagħha eh, simultanjament it-tpinġija u l-kitba. naġġusta l-istampa skont il-kitba u viċe versa. Fir dawn kollha ħassejtu minnha importanti ħafna. Meta bdejtu mbagħad ukoll nikteb il-drammi għat-tfal, għax l-ewwel li bdejt nikteb drammi għat-tfal u mbagħad wasalt għal xi ħaġa iktar, għenuni wkoll l-esperjenzi żgħar li kelli meta jiena kont tifel u kont l-Azzjoni Kattolika u ktibt l-ewwel dramm tiegħi kelli xi għaxar snin u dad-dramm kien żewġ folji ta' pitazz U niftakar meta urejtu lill-Father, qalli hawn x'ġibtli, qalli dan malli titla' tiftaħ ħalq hekk qalli ħa jkollha tagħlaq il-purtiera għax hu spiċċa kollox. Qalli tlaħħmu iktar da, insomma. Imma il-fatt li kollok dawn l-opportunitajiet li naf ta' xar snin inti ktib dram, mhm. dram, insomma, farsa, u tellajtu fuq il-palk. Il-fatt li inti ta' xar snin ġemdu l-ekwiċċek ta' sufri u tlajt ta' fuq il-palk. Ma jfissru xejn, imma jfissru ħafna. Kellna wkoll magazine l-Azzjoni Kattolika, noħorġuh konna bejn il nagħmlu fuq il-Gestetner, dik il-magna kienet bil-karta tax-xemgħa. Meta kelli xi tnax-il sena kont l-editur tiegħu da jiena ta' parsi. Kellna xi mija membri, allura konna nagħmlu ħafna kopji. U kont ituni L-artiklu tfal nittajpjhom jiena, it-tajpwriter ta' missieri ttajpja b'żewġ tiswam, u hekk għadni s'issa ta' b'żewġ tiswam. Ma mhix progress ta' xejn. Mhux tajpwriter imma nassum bil-kompjuter. Illum bil-kompjuter.
Is-sabiħa bit-tajpwriter ma kontx nagħmel żball wieħed u bil-kompjuter u nagħmel elf għax naf nista' nirranġa. U nagħmlu dal-magazine konna. Darba qatt ma ninsa li kellna l-edizzjoni tal-Milied U għadtlu l-father din għamluha bil-kulur ta' qalli mela aħna se nagħmluha bil-kulur ta' ma jeżistix. Għadtlu nagħmluha bil-water colours kollha. U dan għax imitt kopja frixthom kollha u naqbad mela l-anġli kollha bil-blu, npinġi l-anġli kollha bil-blu ta' mitt wieħed. U mbagħad indawwar issa il-Christmas tree kollha bl-aħdar bil-water colours kollha.
Inkun korrett jekk ngħid 'il fuq minn 140 pubblikazzjoni? Qatt ma għaddejthom imma l-aħħar li ppruvajt ngħoddhom naħseb xi ħaġa hekk kienu. Insomma, qed ngħodd ħafna kotba żgħar ta' tinsiex, kotba tat-tfal li jkunu żgħar, jiġifieri. Imma xorta, kif kien l-illustrazzjonijiet umanament possibbli issib il-ħin u għadek għaddej, biex tagħmel dal-pubblikazzjonijiet kollha? Taf li Ray, ġieli ngħidha lil nifsi wkoll jiena, mod speċjalment jiena kont teacher, għax illum jiena rtirat u għandi ħafna ħin. Ma meta kont teacher jiena għandi x-xogħol tiegħi, jiġifieri kont irid nagħmlu. Però kont dejjem inħobb inqum kmieni u knaqbad naħdem jiena naħdem mod salvaġġ imbagħad. Jiena m'għandek ċans li ħa nieqaf imbagħad. Ara, qatt ma ninsa meta bdejt nikteb kont is-seba' tronġiet mewwija li huwa noqxu mhux ħażin. U dak meta ta' f'nofsu mietet il-mara tiegħi, f'nofsu. Ovvjament għaddejt minn tibdil mhux biss emozzjonali, imma anki anki prattiku f'ħajti, it-tfal kienu għadhom id-dar, jiena ma kinux żgħar żgħar, imma għadhom id-dar, qed insajjar, qatt ma sajjar, qatt qatt għamilt kif kera tgħid, qed nitgħallem insajjar, naħsel ħwejjeġ u dan, insomma. U dak tip m'hemm li lestih qatt jien. Inkun ħanibda biċċa, fl-aħħar għad m'hemmx tagħmel, nqum fl-erba' ta' filgħodu. Nqum fl-erba' jew l-erba' u nofs, sa seba' għandi sa tgħin xogħol. U tela l-ktieb kollu. Kuljum b'dixxiplina. Fil-fatt jiena Meta ħa tidher din l-intervista tagħna ħa nkun għadni kemm ippubblikajt ktieb ġdid tiegħi li għamilt sena dixxiplina nikteb kuljum. Għamilt sena mill-20 ta' Mejju ta' sentejn ilu sa 20 ta' Mejju ta' wara, sena sħiħa. Ktibt kuljum marid, imsiefer, marid, ma niflaħx, il-Milied, il-Ġimgħa Kbira, kuljum ħa nikteb, kuljum. Anke jekk ma nafx xiex. Kelli każi fejn xegħelt il-kompjuter, niċċassodlu lill-monitor, ma nafx. U għandi waħda minnhom jisimha x-xejn. Għax ma nafx, ħa nikteb, ħa nikteb fuq ix-xejn, għax ma nafx. Għax jien nemmen fid-dixxiplina, Ray. Jiena nemmen illi bħalma kieku kont atleta, rrid nittrejnja kuljum, u li kont pjanista, dal-pjanu mhux tiegħi, ta' ma nafx x'indoqq, kont nipprattika kuljum, il-kittieb irid jaħdem ukoll. Meta nkun fi skejjel u jgħiduli jiena, l-ideat Minn fejn iġġibu? Ngħidilhom jgħidu kif jiġu, ngħidilhom jekk mhux jiġu, tmur tfittixhom. Il-kittieb huwa s-sajjied. Ma jistenniex il-ħut jiġi fuq l-għatba, jaqbad il-fregatina u joħroġ jistad. U daqqa taqbad bużulliqa daqshekk, u daqqa taqbad sħuta, u daqqa ma taqbad xejn. Imbagħad trid toħroġ. Għax l-istejjer, kemm il-darba ta' din, l-istejjer madwarna qegħdin, aħna mdawrin bihom. Mhux dejjem nindunaw bihom. Xi trid tagħmel ikollok it-transmitter. U l-kittieb huwa t-transmitter li jaqbad l-istejjer. Għal jien nemmen fid-dixxiplina. U naħseb irnexxieli forsi nikteb daqshekk għax jiena ma nistenniex il-bajtra taqa' f'ħalqi. Jiena ngħid irrid nikteb. Issa ġieli joħroġlok xogħol tajjeb, ġieli hekk u hekk, ġieli mbiċċa mbarazz, imma qegħed hemm. U dik l-imbarazz tgħinek biex l-għada ma tiktibx imbarazz daqshekk forsi. Għax tkun għaddej mill-proċess. Għax il-proċess qiegħed hemm. U ħriġta minnek.
Semmejt iż-żmien meta inti tlift il-mara. Jiena wieħed minn dawk li nemmen li vapur fil-bnazzi sabiħ. Imma meta jkun hemm il-maltemp, il-kaptan jissaħħaħ u anke jissaħħaħ il-crew tiegħu Preċiżament.
li qiegħed imexxi.
Ehm, Kien mument hekk da meta inti tlift il-mara u bliema mod tħossok li eh, evolvejt u jew żviluppajt.
Din li se ngħid mhux għax ngħidha jiena li għannifsi, għax ġieli qalulili. Il-kidba tiegħi staqsama f'żewġ partijiet. Qabel Stella, u ara stella. Nbidlet kompletament. U nbdilt jien, ċoe l-kitba nbidlet għaliex inbdilt jien. Hawnhekk qed niftakar fil-famuża De Profundis ta' Oscar Wilde. Oscar Wilde jgħid, jekk ma nbatux, ma kbirniex aħna. Aħna nikbru, nissaħħu meta nbatu. U llum nemminha mija fil-mija din. Għax inti f'daqqa waħda tħares lejh ħaj issa, totalment b'nuċċal ieħor. Ħadd m'iħu gost iweġġa', u meta tweġġa' tgħid ajma. U tixtieq li m'għaddejtx minnu. Imma ladarba għaddejt minnu issa, ħa tieħu xi ħaġa minnu da, u ħa tieħu il-ġid minnu. Pereżempju fil-gidba tiegħi jien ta' wara wara l-Mistella Law, tkellimt ħafna fuq il-mewt. U għadni s'issa nitkellem fuq il-mewt. U mhux dejjem nitkellem b'mod negattiv ta' fuq il-mewt, kważi kważi nara b'mod illi hija proċess illi għall-aħras ma kienx. Darba qaluli x'imkien ma nafx kux l-Amerika kienu għamlu survey tixtieqx li nkunu immortali. U persentaġġ enormi qalu le, ma nixtieqx. Għax il-fatt li bdejt, xi darba, il-bidu għandu t-tmiem. Il-fatt li bdejt minnu nnifsu, il-fatt li inti fjura fetħet, tfisser li din xi darba ħa tinxef. Orajt ħa tagħmel iż-żerriegħa terġa', imma ħa tinxef. La fetħet, jifieri huwa proċess dan illi bilfors qiegħed hemm. Jiena naħseb li kieku kellha tiġi Stella llum jiena ma tagħrafnix lili. Mhux biss għax lift ix-xagħar u jien naf u żbagħajt, imma mhux għalhekk biss qed ngħid, imma anki l-mod kif naħsibha, anki l-mod l-attitudni tiegħi. Ma tibqax illi tkun. Issa da mhux biss ġara mħabba fiha għax mietet, u jien għaddejt minn żmien diffiċli, żmien iebes u għadni kultant ngħaddi minnu. Imma għaliex jiena meta meta s kelli 42. Stella kellha 38. Illum jien għandi 78. Naħseb hemm differenza, hux? Il-kittieb sempliċiment qed jirrifletti dak li jgħix minnu. Għalhekk jien nħobb ngħid fiction m'hawn xejn. Il-fiction ma jeżistix. Il-fiction huma l-ismijiet li nagħtu, forsi ċirkostanzi, naqdu żewġ ċirkostanzi flimkien, imma l-kittieb x'jagħti mhux minn dak li għandu. X'inhu l-fiction xejn? Ġieli kellek momenti fej kollok famuż writer's block U x'tagħmel biex tegħlbu jekk jiġri hekk? Jekk qatt kellek. Għax issa qed nisma' ħadi li fl-erbgħa ta' filgħodu u li tikteb u li tikteb kuljum u qed tfakkarni f'nies oħrajn li huma artistiċi li għandhom dat-tip ta' dixxiplina u fl-erbgħa ta' filgħodu ironikament ukoll li jqumu u jagħmlu xi ħaġa kuljum. Jiena nemmen li r-writer's block huwa meta l-siġra neżgħet il-weraq. Imma mridx. Qed taħseb issa għar-rebbiegħa li jmiss. Imma importanti li x-xitla s-siġra twaqqa' l-weraq u żgur li importanti. Għal ħaż ma twaqqax il-weraq is-siġra għax ma toħroġx weraq ġdid u frott ġdid. Firri jiena dak li għidu l-ITS block jiena ma jkidni xejn għax huwa parti mill-proċess. Importanti għandi. Ġieli għaddejt minnu ġifieri. U żgur mela tgħaddi minnu. Imma tant aqqas inqisu bħal writer's block kważi jiena. Jiena nqisu kważi żmien illi l-batterija qed tiċċarġja. Il-karozza mhix taħdem, imbla batterija qiegħda on charge. Jien hekk inħares lejh. Ma nħarisx lejh bħal writer's block. Issa meta għedtlek dal-ktieb li ħriġt issa Pinzellati, ktibt kuljum, ktibt bi sforz, għalhekk għedtlek b'dixxiplina, għax ħafna drabi kont imblukkat dak il-ħin, ma nafx se nikteb. Imma ktibt. Issa x'ħareġ dak inħalli għal ħaddieħor biex jiddeċiedi. Imma ktibt, jiġifieri meta inti tagħmel dak l-eżerċju ta' dixxiplina, tnaqqas ħafna minn dak il-blokk li jbeżżak, mhm. imma sempliċiment tagħrafu bħala proċess. Ġieli li ssib lilek innifsek tmur lura għal xi ħaġa li tkun ktibt. Iva, iva. U kif tkun il-perċezzjoni tiegħek tinbidel? Issa l-ewwel net tmur lura jiena ma tantx irħobb naqra li xogħol inkun ktibt. għax nibda nsib li ma għoġobnix, u mhux li ktibtu ilu ħafna da, anke ma tantx ilu, eh, tara, dis-sentenza kieku llum mhux hekk kont nagħmilha. Diċ-chapter ma missinix bidilt hekk, dil-istorja t-tmiem tagħha le ma kellux ikun hekk. Imma insomma, dik il-ħabta nkun għamilt l-aħjar li kont naf dik il-ħabta, jew li ma kontx naf. Eh, dikwa dejjem, u għall-ħares ma kienx hekk, eh? għall-ħares tibqa' tibqa' l-ħin kollu jogħġbok L-istess ħaġa. Ikolli xogħol li ngħid, eħe, dan sodisfatt bih dan li ħareġ. Ikolli, ikolli xogħol hekk ngħid, eħe, hawnhekk naħseb dal-ktieb għadu jissodisfani. Imma jkolli dak il-lakuni l-ewwel hemm fejn ngħid di forsi missni għamilt aħjar. Għalhekk jiena nemmen ħafna fl-editjar Mela, meta nillesti biċċa xogħol, l-ewwel li nagħmel huwa nħalliha toqgħod. Bħalma nagħmlu ngħidu meta ssajjar, tħallih toqgħod. U mbagħad tipprova tara f'distanza. Bħalma pittur biex jara l-kwadru ċar ma jmurx iħokk imneħru miegħu, jersaq lura. Fil-każ tal-kitba, id-distanza hija ż-żmien. Ara nħallih joqgħod pereżempju dak ix-xahar, u mbagħad nerġa' naqra kollox. U nibda ngħeditja. Issa darba Oscar Wilde kien qal, qal illi Għam in-nofs ta' nhar jeditja biċċa xogħol tiegħu u kull ma minn naħħa koma. U flaxija raġa' poġġiha. Ġifier ġili kollok minn dal-każi. Imma dak huwa dak huwa proċess illi illi nħobbu ħafna jiena għax ngħidilhom isek ma strudaxxa, ħdimt il-mejda. Ix-xogħol kbir lest, imissa qed titja' l-verniċ, qed titja' l-lostru, u jibdah jerġa' hemm, u tibda inti tirranġa s-sentenzi l-ewwel hemm, tibdel kelma flok oħra, u tiskanta dawk in-naqriet x'differenza jagħmlu. Mela dik it-tieni fażi. It-tielet fażi, intih jaqrawh il-ktieb l-ħbieb tiegħi, li għandi ċerti fiduċja jiena fl-opinjoni tagħhom, u nismagħhom. Kieku jkun ktieb tat-tfal, intih anki lit-tfal jaqrawh qabel. U noqgħod attent għal x'qalu. Niżen x'jgħiduli. Issa mhux bilfors naqbel magħhom sewwa. Però kemm-il darba bdilt ta' rej. U kemm-il darba. Wara li jkollok.
Meta jkolli l-feedback tagħhom u ngħid Alla ħares ma bdiltx. Alla ħares ma bdiltx. Inħosshom qishom l-edituri tiegħi dawn. Jiena ġieli kelli każ fejn jgħiduli isma' dik chapter ma tantx fhimtha. U qalli dak, u qaltli dik, u qaltli l-oħra. Oj, oj. Xi ħaġa għamel hawnhekk. Jien ma niddeq nibdel xi, ma niddejjaqx jiena nibdel. Għax wara kollox la naħħari x'inhu, mhux li x-xogħol joħroġ aħjar. Jiena naf kittiba kbar, ġifieri li ħdihom jiena tikka, illi l-editur jgħidilhom di ċepter, għarġi bdilha. u jaċċettaw jiġu fdluqa. Naħseb huwa mhux biss għax eżerċizzju ta' umiltà imma anke ta' professjonilità fl-istess ħin. Illi inti tammetti illi inti wara kollox mhux kull ma ħareġ minn taħt idejk huwa tajjeb bil-fors, jew tajjeb dak li jew tajjeb biżejjed, għandu bżonn li tgħaddi minn dal-arbir. U jiena din inħobb eh, noqgħod attent ħafna liha. Ikolli nammetti li qed tissorprendini kemm inti xjentifiku u metodiku biex tasal għall-prodott finali. Imma Trevor qatt kien, per eżempju, li isma' kiteb xi ħaġa u għalkemm jien naf issib reżistenza li xi ħadd jgħidlek hekk, tkun determinat u tgħid le, di hekk trid tkun. Iva, ġieli kelli każi. U x'kienu r-raġunijiet?
Ġieli kelli każi fejn jiena meta jtuni opinjoni ma jikkonvinċunix. Għax jiena trid tikkonvinċini mbagħad sewwa. Jiġifieri mhux sempliċiment għax dak li jkun qalliek mela ngħid iva mela veru, jekk qaluli tlieta minni serba ngħid fiha pis. Mhm. Imma irid ikun konvint xorta waħda. U ġieli kelli każi fejn pereżempju niftakar meta kont ktibt minn wara żib. id-dramm rażżib. U billi kienet suġġett daqsxejn waħda skabruż biex ngħid hekk, kien hemm ħafna min meta tajthom jaqraw eh, l-ewwel draft di ma ngħaddix, di ma ngħaddix, di mhux hekk, di mhux hekk. Imma f'dak il-każ kellha ħafna każi fejn eh, webbi strasi. Trom le, dik hekk irrida. Per eżempju, ħantik eżempju żgħir, kliem espliċitu. Mela, Jiena l-kliem espliċitu ma jdaqqni xejn. Jekk hemm postu. Jekk qiegħed hemm mhux bħala gimmick. Mhux sempliċiment biex inuri ta' parsi kemm jiena cool. Hekk le. Imma jekk hemm bżonnu, dik il-kelma veru hemm bżonnha dak il-ħin. Jew jekk dak il-karattru biex noħroġ il-karattru tiegħu u da jitkellem b'dak il-mod, għandu bżonnha, jien ma niddaqq xejn. Anki jekk tkun l-iktar kelma vulgari, l-iktar dagħwa faħxija. Jekk hemm bżonnha imma, u din nissottolinejha, jekk hemm bżonnha. Għax jien niddejjaq kultant nara ċertu kitbiet, mhux Malta biss, anke ta' barra kultant, li tinduna li qed idaħħlu dal-kliem sempliċement biex jidher modern, jidher attwali ta' parsi. Dawk jiena ma tantx huwa l-qasam tiegħi. Imma jekk jiena nkun naf li għal dak il-karattru jew dik iċ-ċirkostanza għandi bżonn nitkellem b'dak il-mod, ma niddejjaq xejn. Anke jekk ikun hemm min darba kien hemm każ fejn qaluli din hija libelluża. Ħadt parir ta' avukat Biex inkun żgur li mhix, jew jekk hija, l-avukat qal li pprova rranġa kelma 'l hawn kelma 'l hemm biex inkunu żguri. Ma wibbist rasi u għamiltha. Mxiet fuq il-parir li qalli u mxejt. Ġifieri. U ma fetħulekx.
Ikolli, le, lanqas xejn.
Qed terġa' toħodni lura fi żmien meta anke jien stess fil-qasam artistiku kellna niġġieldu biex inneħħu ċ-ċensura li kienet xi ħaġa li aħna konna nħossu li hija inġusta ħafna. Inġusta. Li mhux ir-ratings li inti tajt isma' dan. Le, dik ħaġa oħra. Xogħol huwa tajjeb għal dawn l-etajiet. Għadx il-lifta ma' ċensura b'xi mod? Le, qatt ma kelli, qatt ma kelli b'sod. Fl-fatt meta minna eh, minn wara żib li kienet l-iktar play tiegħi li setat kienet, kull ma qalunna rating li aħna konna se nagħmluh diġà, ġifieri ovvjament li Minn sittax minn għajjek għandna minja, imma le qatt ma kelli każijiek. Assolutament. Tħoss imma għax għaddejna minn dan il-proċess, jien naf forsi għandek għax hekk immorru lura fi żmien konna kolonni, eċetera, eċetera, li aħna stajna għamilna awtoċensura fuq nfusna mingħajr ma konna nkunu iva, konxi tagħha. Iva, kien hemm żmien hekk.
Ħanajlek darba kelli każi ġieli semmejtu ta' dan imma issa naħseb huwa każi jessibi. Meta kont fil-77 issa ħammur lura. Kont ktibt ir-romanz 15-il numru. Hemm kont l-ewwel darba li tkellimt jiena fuq eh, il-gay, fuq il-lesbjani, tkellimt fuqhom. Bl-ikbar, ġifieri rispett tkellimt fuqhom. U ironikament il-ktib kwet jistampa u l-Verta Espress. li kienu tal-mużew. U dan kun diġa stampaw li ħafna kotba ta' tfal. U dana meta tajtulhom jiena ma tafx kas x'inhu, da mhux ta' tfal jikteb soltu. U bdew jagħmluh da, da kien kollox ċomp dik il-ħabta. U wieħed mis-setters li kien qed jagħmlu ma kienx tal-mużew, kien impjegat. U da qalli Trevor għal dak jindunaw x'fih qalli, iżommhulek data, qalli minna tawuli qalli U għamilnieh, l-ewwel prova, t-tieni prova, dik il-ħabta provi ddum għaddej bihom, nagħmilhom jien stess skont il-prova. Kif wasalna kważi fl-aħħar prova, da jkun marid u ġie kompla wieħed ieħor tal-mużew. U da kif sabhom da, daqqa waħda xered dawl aħmar. U bata li superjur, għalli aħfirlu miski. Għalli, isma' għandek xi kliem hemmhekk ta' għalli

U dak il-ħin hekk kien f'daqqa waħda qatlu għalax nagħmlu. Qatlu ejja ntuh liċ-ċensur tal-Knisja biex jarah, li kien Patrè Minien dik il-ħabta, jew Profse Minien. Qatlu u naraw hu x'għidilna. Ejja nagħmlu hekk qalli mela. U jiena u l-publisher, is-Sur Arthur Gruppetta tal-Merlin, tajnieh l-iktar kapitli jaħarqu tajnihom lill-Profse Minien biex jarahom. U da ċemplinna qalilna isma' jiena ma nsib xejn tagħna fil-kuntest li qegħdin qalilna dak il-kliem postu. Prof. Seminin kien moħħu miftuħ ħafna. U s-Sur Gruppetta qallu, importattilna bil-miktub din qallu speċi. Imma qallu le, miktub. U jiena mort ferħan biha dan ħdis super għatlu isma' għatlu għandna din, Prof. Seminin. Imma xorta mhux ħanamluħ ta. U rmew wiċċhom kollu. Irmewh kollu. U kenux nibdew kollox mir-rat tas-salib. U dik il-ħabta naħseb. Dik il-ħabta naħseb tal-limt kif nidaj kont jiena. Pero l-lum, l-lum nirrispetta l-prinċipji tagħhom. Mhm. Għalkemm naqbilx magħhom, imma nirrispetthom. Il-prinċipji tagħhom kienu hekk u ma żemmew magħhom. U kellhom il-kuraġġ li tilfu l-flus minnu, għax għalkemm tilfu xogħol, u bdejna insomma xogħol. Jiġifieri ikollok dan il-każi. Però kont nemmen illi li qed ngħid huwa tajjeb. U kelli wkoll l-approvazzjoni issa taċ-ċensur tal-Knisja, sew għalli li qed ngħid qed ngħid xejn barra minn loku. Imma dak iż-żminijiet ma kienx faċli, ma kienx faċli titkellem fuq dal-affarijiet. Jiena ma nafx ehm, minn ċerta minna jekk konċi l-ewwel wieħed naħseb ktibt fuq dawn is-suġġetti, ma nafx. Jekk kont ma konċi l-ewwel kont minn tal-bidu naħseb. Irridu nagħmlu studju għana. Il-futur tal-ktieb fejn traħ sejjer?
Hija mistoqsija wiesa ħafna u veru din. Il-futur tal-ktieb nistgħu naħarsu l-ktieb bħala ktieb fiżiku. U nistgħu ngħidu il-qari wkoll, għax huma żewġ affarijiet, hux veru, marbutin flimkien. Illum il-ktieb għandu ħafna x'jikkompetilu, għax għandna l-ktieb diġitali u l-audiobook, l-iktar naħseb biex ngħid hekk kompetituri tiegħu. L-audiobook jien narah għandu sehem importanti ħafna, mod speċjalment għal min ikun nieqes mid-dawl allura daka ma ngħidu xejn. Imma mhux hekk biss, għaliex meta inti qed tisma' ktieb, f'daqqa waħda inti issa daħal livell ieħor. Għandek l-attur, il-qarrej, l-animatur. Qatt ma ninsa meta darba smajt minn għalija Christmas Carol kien jaqra Stephen Fry. F'daqqa waħda rajtu f'dawl ġdid. Issa jien għandek tkun taf Christmas Carol waħed mill-kotba favoriti tiegħi. Rajtu xi ħames darbiet, rajtu. Meta smajtu moqri, f'daqqa waħda, il-marelli, kważi qed nara film mingħajr stampa. Ma l-istampa ġo moħħi kollha qiegħda. Għaliex inti Ray attur taf x'inti x'ġifieri meta pereżempju nisma' lilek taqra, x'differenza f'daqqa waħda kemm x'dimensjoni oħra tieħu. Kull meta nisma' xogħlijiet tiegħi jien jinqraw narhom ħafna isbaħ milli fil-fatt huma. U naf ħafna jiena li pereżempju jmorru jimxu u jieħdu ktieb magħhom, jiġifieri jismgħu. Jiġifieri hemm dak il-livell li huwa validissmu. Il-ktieb diġitali mbagħad naturalment li tista' qrah fuq mobile jew fuq eh, apparat bħal mul Kindle pereżempju. Niftakar met jiena tfal darba tawni l-Kindle bħal rigal kienu ħadd gost bih, fraħt bih. Darbu żajtu ħafna xkont sifirt ħadtu miegħi nsejt inġib in-nuċċali tal-vista u mnalla kabbartom daqs bil-bord bistajt nara xi ħaġa. Imma insomma, imma Il-ktieb diġitali għandu l-prattiċità kollha, huwa prattiku ħafna ma mhux romantiku. Jiġifieri appart li tkabbar il-font, tek tek fuqha, tara d-definizzjoni tal-kelma, hija tajba ħafna. Imma m'hemmx dik il-fissazzjoni Ta' x'jiblaħ bħali li jħobb ixomm mill-ktieb u li tara l-paġni ta' qabel u dħalt fil-front guard u dħalt fl-entrata mbagħad rajt ġew. Qed tiskoprih ftit ftit u l-qies tal-ktieb kull ktieb huwa differenti. Imma insomma, dak huwa n-naħa romantika tiegħu. Jien naħseb illi waħda ma toqtolx lill-oħra. Jien naħseb illi jistgħu jgħixu jgħixu flimkien għax waħda għandha funzjoni mod u l-oħra għandha funzjoni differenti. Għalkemm il-ktieb dejjem jibqa' dik xi ħaġa maġika li iħallik timraħ fejn trid bl-immaġinazzjoni u l-interpretazzjoni individwali iħallilek hemmhekk, li jħallilek Miftuħa, bħal meta ngħidu, rajt il-film imma ma kienx bħall-ktieb, il-ktieb kien aħjar. Iva, din għaqdra tiswaħħaħ ħafna u ġieli ġrat lili wkoll. U tifhmu r-raġuni għaliex il-karattri tal-ktieb immaġinajthom jien, tal-film huma kif rom id-direttur. U jekk jiena qalli jien naf dal-ktieb kien hemm l-isbaħ mara tad-dinja, jiena mmaġinajt l-isbaħ mara kif togħġob lili. Id-direttur għażel l-isbaħ mara li jaf hu. u l-istess l-ambjent u kollox. Jiena nħobb ħafna ċ-ċinema, Ray. Jiena kieku bħalissa ma hawnx intom naħseb qed nara xi film fuq it-tablet, nħobbhom immens il-films jiena. Tellifni ulek mela.
Bżax issa nagħmel tajjeb għalih iktar tard. Qatt ma ninsa pereżempju meta rajt jiena Pinocchio ta' Del Toro. Stop motion kollu. Il-film qalli xi ħaġa, il-ktieb ma qalilix. U fil-ktieb hemm xi ħaġa li l-film ma kienx qalha. Jiġifieri eħe, xi drabi jiena ngħid illi l-ktieb iti gost mod, il-film tani gost ieħor. Imma hemm dal-faxxinu żgur ma nistgħux ninnegawh illi fil-ktieb huwa jiena u l-awtur. Bl-istess argument, allura kull meta ktibt dramm u mbagħad xi ħadd jiddiriġih u d-direttur ikollu l-interpretazzjoni tiegħu. Ħallejthom jimirħu jew kont jiena kont f'sitwazzjonijiet fejn rajt l-awturi jiddefendu u ma jridux li d-direttur imur lejn dik in-naħa jew kellha li jkunu miftuħin jgħidu d-direttur jista' jagħmel. Ħa ngħidlek kelli każi iżolati fejn ma kont kuntent assolutament xejn jiena bil-verżjoni aħħarija tad-dramm. Imma kien Kienu każi żgħar. Kelli ħafna iktar każi fejn jiena bil-maqlub. Normalment jien nħobb illi malli ktibt id-dramm u hemm direttur li nafdah u cast li jiena kuntent bih, hemmhekk id-dramm m'għadux tiegħi. Hemm issa jiena nħalli f'idejn id-direttur. Ma nindaħalx. Jekk mhux, forsi xi interpretazzjoni ta' xi kelma 'l hawn u 'l hemm li forsi, imma huma affarijiet żgħar, kosmetiċi. Ħafna drabi jiena ma nidħol fiha xejn. Hawnhekk ikolli nistqarr, Leila qed issemmi hekk, illi d-drama l-iktar li nsibha diffiċli jiena biex nikteb. U ħa ngħidlek għaliex, għax waqt li l-ktieb jien responsabbli tiegħu, tat-tajjeb u l-ħażin kollu li fih, is-suċċess tad-dram li t-tekst huwa biss parti minnu. Fir jista' jkollok l-aqwa tekst tad-dinja, mhux għal tiegħi ta' qed ngħid, jista' jkollok l-aqwa tekst, imma li jekk kellek direzzjoni mhix tajba u kast mhux tajjeb, ifalli. U jista' jkun forsi tekst mhux daqshekk tajjeb, imma b'direzzjoni tajba b'saħħitha u b'kast tajjeb, joħroġ kaparavur. Jiġifieri jiena nħoss li bħala l-script writer jiena hija biss parti żgħira, parti waħda minn ħafna affarijiet biex ma nsemmix id-dwal, ix-xonografija, il-kostumi, il-mużika, kollox. Id-dram kumpless ħafna bħal mu id-ċinema. Allura jien ngħid is-suċċess finali ta' ktieb jiddependi minni biss. Jew l-immaġinazzjoni ta' minn qed Jew in-nuqqas ta' suċċess. Id-dram jiena biss parti biss minnu. Għax qed tkun ovvjament ħafna elementi biex. Hemm elementi oħrajn li ma m'għandix kontroll fuqhom. Il-futur Trevor x'inhu ġej aktar? Jiena bħalissa għandi diġà novelli biżejjed biex nagħmel ktieb ieħor. Imma għadhom fil-fażi fejn qed neditjhom, nirranġa l-ewwel hemm, m'għaddimniex kuntent għal kollox bihom. Għad jiġifieri fadlhom. Mbagħad għandi ktieb ċkejken li huwa satiriku ħafna fuq Malta imma b'mod tad-daħk ħafna, għamiltu bħala ċajta. Jismu mill-gżira ta' Bugidma. Imma b'umuriżmu ktibtu ħafna. Daka kważi lest u naħseb illi jkun lest din is-sena naħseb ikun ippubblikat, ma nafx. Imma għandi xi pjani ta' ktib tat-tfal ukoll illi ħanuża t-teknoloġija fih. Imma l-istess, xi ħafna minnhom ikunu għadhom fl-istratosfera qegħdin. Ikunu għadhom qegħdin jissawru.
Jiena nittama li aħna jerġa' jkun dal-opportunità li nitaqgħu ħamsin oħra Trevor. Iva. Unġiblek xi unur ieħor. Iva, jiena nkun hawn forsi ma naħsibx inwieġbek imma. Għalmi, u l-pubblikazzjoni l-oħra li u l-oħra li jmiss. Grazzi tal-ħin tiegħek, però żgur nixtieq ngħidlek u nalabdi li Nixtieq nirringrazzjak għal kull kelma li inti tajt il-poplu tagħna lili personali li kienu akkumpanjawni akkumpanjawni lili tul is-sninijiet is-snin formattivi tiegħi ta' ħajti minn qalbi nirringrazzjak ta' dan. Nirringrazzja lilek rej ħafna.
Grazzi. Dak kien Trevor Zara li tħaddidna miegħu illum ir-rebbieħ tal-unur għall-karriera artistika